Ve biznen beraberlikte vatanperver Müciser ağa. Selâm aleykum, Müciser ağa! Aleykum selâm, qızlarım! Müciser ağa, nasılsıñız, keyfiñiz yahşımı? Bek yahşım, bek eyiyim, qızlar. Allağa şükür, mına,
bugünki künümizge.
Müciser ağa, biz bilemiz, siz bek vatanseversiñiz. Ya böyle büyük sevgi Vatanğa sizge kim aşladı?
Böyle büyük sevgi Vatanğa birinciden anam, babamlar aşladılar. Olar özleri de bek vatanperver ediler. Babam rahmetli birinci klasqa barğanımda, endi yazıp ögrengenimde maña berdi kiyat, yaz oğlum dedi. Men de yazıp başladım. Dorogoy deduşka Brejnev dep yazdırttı. Pomogi moyemu narodu vernutsa na rodinu Krım dep başlağan edi. Men onı yazğan edim. Soñ o mektüpni vergüdler Moskvağa vaqtı. Bizim köyümizde, men yaşağan yerde bek çoq vetanperver adamlar bar edi. Olardan biz de, yaş balalar, ögrendik bayağı Vetanperver insan olmağı olardan ögrendik. Siz nasıl qorantada östüñiz?
Men östüm balaban qorantada. Bizler dört oğlan, eki qız edik qorantada. Anam, babam, ebet. Tamırlarımız aslı Büyükonlar, mına bu yerde yaqın köy bar, Büyükonlar. Babamlar o taraftan. Anam Seyitler rayonından, Qarasuvbazardan Seyitlerge ketkende, Novotsaritsına deyler qazaqça, Sadovıy degen köy bar, onıñ yanında Eşkene köyü bar edi. Şimdi de bar, yañı adı Kastaçkovka, eskiden Eşkene adı edi o köyniñ. Anam anda doğulğan edi. Amma bir on yıl cenkten aldın Sudaqta yaşadı anam. Çünki qartbabam qadılıq ete edi Sudaqta. Onıñ içün qorantanı anda alğan edi. E on yıl anda yaşadılar anamlar cenk başlanğance. Soñ, cenk başlağan soñ qartbabam, anam babası, qardaşı, qardaşı selsovetniñ başı edi, kettiler partizanlıqqa. Bir qaç vaqıttan soñ istediler barıp qorantanı baqmağa, köyge qayttılar. Olarnıñ qaytqanlarını bildiler nemes neleri, ne deyim endi, basqınçıları. Olar. Şu arada gecesi orap aldılar o üyni, qarbabamlarnıñ evlerin, i aldılar apiske, qarbabam da, qarbabam qardaşın da. Em soñ belli oldı, olarnı attılar. Olar attılar, em de. Anda bir yerde kömdiler, bir bratskiy mogila deyler. Qarbabam bir tanışları bileler onı qayda kömgenlerin, çoq adamlarnen beraber o vaqıtta, çoq atılğan adam bar edi. Bir yerge kömdiler. Amma baş taş qoyğanda, ükümet qoyğanda, bir dane qırımtatar adı yoq o baş taşta. O adam yüz fayız dey, siziñ qarbabañız, qardaşıñız bu yerde kömüldi dey o adam. Özü qazaq adam. Amma afsus ki, yazmadılar olarnıñ adlarını, mında olar da kömülgen dep adları yoq.
Siz, balalar, öz qorantañız, balalarıñız ve torunlarıñız aqqında ikâye etiñiz.
Üç balam bar. Büyügi, oğlan bala, Hadri oğlum. Soñ eki qız, Leviza, Arzı. Oğlum evlendirdim, ekinci qızım da evli. Oğlum eki qızçığı bar, Leviza qızım bir qızçığı bar. Arzu qızım da evlenmedi, endi institutnı bitirdi bu yıl. Siz bala ve torunlarıñıznı nasıl terbiyelege, terbiyelemege tırışasıñız? Balalarım, torunlarım, men tırışam, özümizge oşap, baba-anama oşap, vatanperver birinciden olmağa. Vatanperverlik bizim künde ne o? Öz tilinde laf etseñ, o da yahşı. Bir-biriñe yardım etip yürseñ, o da bir vatanperverliktir. Beraberlik olma ögretem, birlikte olsunlar dep, çoqça toplaşsınlar dep, bir-birini unutmasınlar. Rahmetli anam Mına ne qadar özümizniñ qorantada bala bar, ne qadar soy-sop bar, o, er birin er kün tüşüne edi i bizge nasihat ete edi, Siz yahşısız, o yahşı, a o biri yahşı, ya a o felân ne yapa dey, men eşittim, onı işleri bek yoruqlanmay dep, bek kelişmey dep, oğa barıp yardım etiñiz dep ayta edi. Soñ. Ebet, biz yardım ete edik, bizmi, başqasımı, soñ o adamğa da yahşı olıp kete edi. Öyle etip, beraberlikte soñ bütün qoranta, bütün soy-sop neme, bir qararnen yaşap keteler.
Siz ana tilimizni pek sevesiñiz. Ya er bir qorantağa ana tilinde laf etmeleri içün Siz ne tevsiye eter ediñiz? Ne kerek bunıñ içün? Ana tilinde istek, birinciden istek, em de praktik netmege kerek, onı qullanmağa kerek. Utanmağa kerekmey. Şimdi mına halqımız ebet Çeşit türlü Şvediya laf ete, onıñ içün bir o problemdir deyim. Çünki o nasıl problem? Bu-bu Şvediya laf ete, o Şvediya, bir-birin azcıq añlamağan yerleri bar, no ondan utanmağa kerekmey. Yavaş-yavaş o señ şiveñi añlap alır, a bu biri onıñ şivesini añlap alır. Onıñ içün o şeyden asla utanmağa kerekmey. Ebet, bek yahşı olur edi, eger bir vaqıtlar kelir inşalla. Literatur tilin bütün halqımız bilir, o vaqıtta yengilce qonuşarlar episi. Afsus ki, o şeyni bizge şimdi o, ne deyler, o derecege kelmege halqımızğa ne bermeyler, imkân, imkân yoq. Nu, kelir vaqıt inşalla o imkânlar da olur. Er bir qırımtatar öz Vatanına nasıl fayda keçirmek bile?
Er bir qırımtatar öz Vatanına, endi, ne deyim, öz Vatanın sevmek kerek. Öz Vatanında er bir insan. Kim ne iş yapsa, o işte ille tapılır bir imkâniyetler yardım etmege öz Vatanına. Mına, meselâ, meni alsañız, men tırışam, mına, ne qursam da, restoranmı, başqa bir şeymi, milliy üslüpte qurmağa. Çünki mında, Qırımda, em başqalar da öyle qurmaq kerekler. Men demeyim, ki, men yüz fayız milliy nede qurdım. Nu, men deyim, oşattırdıq, oşattırğan olsaq kerek. Qırımda çoq böyle binalar, ev qursalar da, başqa bir şey qursalar da insanlar qurmaq kerekler, milliuslikte başqa milletler mında kelgen, mında yaşağan bilsinler, körgennen bu yer ne yer, olar bilsinler, bu yer Qırım. O binaların, başqa nelerin mına siz. kiyingensiz, fesler kiydiñiz, sizlerni körip, bilsinler, ki olar Qırımdalar. Komiser ağa, böyle dülberden dülber bir kompleksni ömürge keçirmege ğayesini qaydan peyda oldı?
O, öyle kompleks qurmağa çoqtan aqlımda bar edi. imkâniyetler çoqtan baqa edim, qıdıra edim, degendayın, Alla Taalâ yardımınen mına o künler de keldi. İnşalla, öyle kompleks qurmağa Neçün da isteklerim, büyük isteklerim bar edi, çünki halqımızın toplamağa bir yer olsun dep, halqımız mına yaqında keçirdik merasim, çoq adam kelgen edi, yarmarka dostijeniy degen ediler o merasimge, i

Halqımız kelip, eki kün quvanıp yürdiler, bir-birinen körüştiler. Esasiy tarafı onı, körüşip, çoqtan körüşmegen adamlar birleşmek nesi bar da, küçü bar o toplaşmalarnıñ. Müdesser ağa, ya siziñ nasıl arzuñız bar?
Arzum, endi, eñ büyük arzum, ebet, halqımızıñ devletçiligi olsun. İnşalla, o niyetlerge de yetermiz, Allah qısmetse. Halqımız çoq tecribeli, aqıllı, temelli, onıñ içün niyetleri temiz. İnşalla, men deyim, o künlerini de körermiz, inşalla. Er bir insan nasıl arzuğa irişmek kerek?
Er bir insan. Başta o arzuların belgillemek kerek özüne, ondan soñ, ebet, bek tırışmaq kerek o arzularına irişmege. Er kün o arzuların. Aqlından çıqarmamaq kerek. Qırımnıñ qaysı köşesini sevesiz? Qırımnı er bir yeri, er bir köşesi dülber, güzel. Amma yalıboyu, ebet, bek dülberdir, bek. er bir insannı, bizlerni, mında kelgen musafirlerni bek eyecanlandıra, bek meraqlandıra degendayım. Çünki böyle dülber yerler dünyada bek az. Qırım dünyada eñ dülber yer deseñ ola. Ya siz biz kibi balalarğa nasıl bir nasiat berersiz?
Siz balalarğa Böyle nasihat, ana, babalarıñıznı bek ürmet etip yürüñiz, tek ana, babalarıñız degil, qar baba, qart analarıñızın, bütün sizden büyük olğan insanlarnı bek ürmet etiñiz. Özüñiz, bala-çağa arañızda bek beraber oluñız, birlikte oluñız. O birlikni bir vaqıt coymañız. Mücesser ağa, yazıq ki, bizim programmamız soñuna yete. Yazıq, yazıq. Qızlar, isteseñiz, şimdi mına men sizge bu Sarabuz kompleksiniñ bütün çeşit yerlerini köstererim. Büyük quvanç ile siznen kezermiz. Siznen ise, seyircilerimiz, sağlıqlaşmağa mecburmız.